Miarahaba daholo, tongasoa indray amin'ity vidéo vaovao ity, manantena fa ao tsara daholo ianareo. Androany ity vidéo ity dia spécial kely satria efa ela be zany tsy niresaka anareo face à face de les yeux. Ie, efa ela be zany tsy niresaka taminareo. Dia androany indray aho moa zany hiverina hiresaka aminareo mahakasika ana concept vaovaovao ka manantena fa ao tsara daholo ianareo rehetra rehetra ka mba atomboka amin'izay. Alefaso ary ny générique. Dia inona indray ny concept resahantsika androany satria efa be dia be ny zavatra niresahantsika ihany tato amin'ny page. Zavatra niresahantsika farany efa roa volana lasa izay efa elaela ihany mahakasika ny fakam-panahy. Dia androany indray isika hiresaka mahakasika ny fialonana. Dia mety be dia be aminareo ny hiteny hoe monsieur est-ce que tu peux me donner un peu de

Eto lasa miteny français be tamiko ianao. Parce que lui il faut aussi exprimer un peu français fa zay zany a. Tao miala zany zany a, zany miala zany zany azafady a, zany miala zany dia toetra anakiray ohatra zany izy nahazo akanjo a zay efa noteneniko teo ihany a de ohatran'ny marary fo nao de ohatran'ny te hahazo koa ianao de zay no lasa mitarika fialonana, zany ny atao hoe miala. dia meko exemple kely anareo dia otrao zany mialo zany nahazo akanjo tena raitra dia raitra tokoa ny namanao ary kiraro akanjo t-shirt rehetra rehetra dia nananany satria nomen'ny mamany satria anniversaire ny dia nao tsy nahazo dia veo nao lasa malahelo ny fonao dia manomboka manomboka tezitra ianao manomboka malahelo ianao manina ary za tsy nahazo fa izy mahazo tsara be dia eo manomboka mitarika an'ilay atao hoe Dia efa ohatra mazava be iny ka raha tsy azonareo dia enjeo amin'ny taxi. Ie, sangisangy fotsiny moa. Dia efa ohatra mazava be iny no omeko anareo iny a. Dia merci beaucoup an'i Jean Stéphane tamin'ilay animation. Fisaorana e! Ho anao. Ia ka noho izany, tsy haiko e, efa izay ilay définition. Dia inona ny zavatra tokony hataontsika? Be da be ny zavatra tokony hatao satria izaho amin'ny alina izao no tena zavatra anisan'ny fahotana. Ie, dia fahotana izany moa izany efa fantatrareo hoe tsy mety. tsy mety farak'izay tsy mety ka ho anareo izay miteny hoe mety ny fahotana dia miala tsiny aloha izany fa dia manana problème ara-tsaina ianao a raha miteny an'izany ianao hoe fahotana izany zoky tena mety be izany a manana problème ara-tsaina ianao fa izany miala izany a fahotana ary fahotana ary fahotana ary fahotana tony dia hoe fahotana izay tena hoe tsy tian'Andriamanitra ka ny zavatra tokony hataontsika dia inona izay no tena resantsika eto Mila mifamely lesona tsika ka ny zavatra omeko anareo androany dia ny zavatra tokony atao ahafahantsika tsy miala intsony satria izany miala izany tena ratsy. Dia mety misy tody miteny hoe fa ahoana zoky to dia lasa masiaka be ah, zoky izany to dia manome moral be nga zoky efa 45 ans efa nandalo fiainana be da be efa nahazo expérience be da be. Mbola kely aho, mbola tanora aho, mbola jeune Z aho, ah jeune alphaz aho. Na olona quarante cinq ans aza mijery an'ity vidéo ty ah, Jean Jacques sy Ita quarante cinq ans mijery an'ity vidéo ty ianao tsy partie an'le jeune Z intsony ah dia tsy manino izany satria aho mbola manana an'le toetra hoe mialona, za koa ary mbola manana izay toetra izay ah, fa ny antony hizarako azy ah satria zavatra efa niainako ah dia tiako zarana aminareo ary tiako resahana aminareo ah satria tsy mety izany miala izany ah ka izay no tiako tenenina eto aho dia manana technique anankiray efficace be ah izay tokony hataontsika miaraka. Ndao ary. Fa aty ataonao ty aho fa to dia teneno anay le technique efa gasy raha tsy hay to dia angalarinay anao ah. Aza be resaka be tsony. Angela. Be calme amizay anao aho fa ao fao teneniko le izy. Ah ny technique efficace ah aleo ah omeko any Jean Stéphane ah ny animation le technique efficace tokony ataontsika. Ok ary Mister Stéphane ao fa teneniko andry zareo ah le technique efficace. Le technique efficace de tsotra be ah, revo misy namanao na ny havanao na ny zokinao na ny zandrinao na cousinao na cousinanao mahazo zavatra de ny zavatra tokony ataonao ah dia mifaly fotsiny, revo mifaly ianao ah de tena hoe ah lasa tonitony ny fonao ah de tsy tezitra tsony ianao tsy malahelo tsony ianao ah fa tena hoe faly ianao de lasa tsy miala tsony de mety misy manontany fa maninona ary ah izy masy de sandrainy mifaly nefa izy ihany tokony hifaly de ny anton'izay ah satria toetran'i Jesosy zany revo misy mahazo a dia mifaly miaraka miaraha mifaly am'izay faly dia miaraha ory am'izay ory a dia izay ny tokony tanterahantsika zavatra tsotra be zany a fa mba ndao tanterahantsika miaraka satria zany koa toetran'i Jesosy zany e hoe zany a revo misy mahazo a dia miaraha mifaly aminy a dia zay a le technique efficace revo mifaly ianao a dia revo misy olona mahazo dia lasa manomboka tsy dia manana le toetra tsony ianao hoe malahelo, kivy na ohatr'izany a, fa tena hoe lasa faly koa ianao a, faly fa nahazo ny namanao a, de tena hoe faly ianao, de mahafinaritra nge zany e, lasa tsy miala intsony ianao revô manana an'izay toetra izay. De manantena fa tena tianareo iny vidéo iny a, misaotra betsaka nijery hatramin'ny farany a, manantena fa tena hoe nahazo lesona daholo ianareo retraretra, de hamaranako azy de misaotra betsaka anareo a. Naran nanaraka niaraka teto tsika nijery vidéo maro a ka zavatra tiako tenenana de hoe misaotra betsaka anareo a de manantena fa ho tianareo a ny vidéo rehetra rehetra zay mba navoakako a de am vidéo manaraka ndray tsika mifankahita veloma daholo tahiny tompo